Nĩtwacokereria ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ, tũrathiĩ na mbere na kũrora ũhoro wĩgiĩ ituĩka na ũhoro wĩgiĩ ũrathi wa nyoni ya mũnyaka, ĩrĩa yakinyĩirie Ithe witũ Gĩkũyũ ndũmĩrĩri, na nĩ ngatho mũno. Tabarĩra ĩyo tuma nayo ya mbere, nĩngwarĩtie ũhoro wa itimũ, nĩngwarĩtie ũhoro wa mĩguĩ na ũta. No tũgĩcoka tabarĩra-inĩ ĩno rĩ, harĩ ũndũ ngwenda kũmuonia. Thĩinĩ-inĩ wa ũrathi nĩ ngwendete kũmuonia, mĩguĩ ĩno nĩ ĩtatũ. Ũrathi ũrathaga harĩa umĩte, ũkaratha harĩa mũkinyĩte na harĩa mũrĩ, ũkaratha harĩa mũrathiĩ na harĩa mũtigĩtie gũkinya hau mũrathiĩ. Mwĩroreri na mũthikĩrĩria, koguo twarora ũhoro wĩgiĩ ũrathi-rĩ, tũramenya wega mũno atĩ nyoni ĩyo ya mũnyaka ũguo yakinyĩirie gĩkũyũ ndũmĩrĩri atĩ thĩiniĩ wa rika rĩu rĩa mwangi Manduti-rĩ, mũrirarũ-rĩ, wa Manduti-rĩ, nĩ makahoya mũno, mahoe mũno Mũrungu Mwene Tha Ngai wa maithe maitũ, nĩgetha makahota kwĩyohora irigica-inĩ iria magakorwo merigichanĩtie na ndũrĩrĩ ingĩ iria itagakorwo ciĩna mũthathaerie na itagakorwo ciĩna mĩtugo. ĩĩgĩmainie na ĩno gĩkũyũ wonetio nĩ mũrungu mwene tha. Koguo nyoni ĩyo ya mũnyaka rĩrĩa yatuĩkire nĩ ya kũnja nĩ ya kũnjũra mathagu mayo na nĩ yehera harĩa mũrumbo-inĩ ũrĩa nĩ yonia gĩkũyũ witũ mũgongo nĩgetha yũmbũke na ĩthiĩ, gĩkũyũ nĩ ageririe mũno mũno kwenda kũmenya ũhoro wĩgiĩ rika rĩu ũrĩa rĩgakinyũkia, no ndĩamũtambũrũkĩirie makĩria ma hau. No kũmbũka yombũkire na ĩgĩcoka na kũrĩa yaumanĩte, harĩa Gĩkũyũ o na ũmũthĩ ũyũ gũtarĩ mũndũ ũrĩ wamenya yaumĩte kũ na yacokire na kũ. No nĩ yokire ĩgĩkũnja mathagu na ĩgĩikarĩra mũrumbo na ĩkĩmũkinyĩria ndũmĩrĩri. Nĩ wega mũno makĩria O rũrĩrĩ o rũrĩrĩ nĩ rũrĩ kĩndũ gĩtagwo kĩhumo na history. History nĩ ũhoro wa nginyanĩrio, ũrĩa kwarĩ, ũrĩa kũrarĩ, ũrĩa kũrĩ. Na history nĩ ĩthiaga ĩgakinyũkia nginya ũrĩa kũrĩkorwo kũhana. Koguo arĩa marenjera kĩrĩra gĩkĩ nĩ maramenya na nĩho ndĩrenda gũka. Angĩkorwo nĩ eighteenth century, na ndauga nĩ kuma eighteen thirty nginya eighteen forty, gatagatĩ-inĩ kau, gatagatĩ-inĩ kau nĩko ndĩrenda kũheana ũhoro wako mũno mũno mũno mũno makĩria. Hau nĩho ituĩka rĩa mbere. rĩanengerirwo Mwangi kuma kũrĩ Irũngũ ũrĩa ũgwĩtaga Maina guka. Koguo Irũngũ ũyũ ũgwĩtaga Maina guka rĩ, Irũngũ ũcio ũgwĩtaga Maina guka rĩ, angĩoka kũnengerwo wathani 1870 nginya 1880, tathikĩrĩria mũthikĩrĩria angĩoka kũnengererwo wathani wake 18 70 18 80 hau gatagatĩ-inĩ kau nĩho angĩoka kũnengererwo wathani na neo ituĩka rĩrĩa ndĩraria ũhoro wa ituĩka nĩ kuga atĩa Athuri arĩa mehokeirwo, atonyi, na ago a mbũgũ nĩ maneagwo ciana cia kĩgirarĩ ituĩka rĩgĩũka gũkinyanĩria tondũ nĩ gwakoragwo kwĩ na coro wahuhagwo wago, nĩ ngugĩte na harĩa kabere, nĩgetha makarũrũngana. Makarũrũngana atonyi na ago othe, nĩgetha magathiĩ mũgumo-inĩ makamba kwĩra Mwene Nyaga ũhoro wa ituĩka ũrĩa marenda na ũrĩa megũkinyũkithio thĩinĩ wa ituĩka rĩu. Mwĩrorei na mũthikĩrĩria, ago acio na atonyi acio macokanĩra tondũ nĩ ciana ciciarĩtwo na nyama ya mbũri, nĩ ciana cia kĩgirarĩ, acio marũrũnganaga makoria Ngai kũgerera mũgumo-inĩ. Na nĩ ndĩraugire haha gũtirĩ mũndũ mũgo ũneagwo matathi kana ũtungagĩrwo matathi, na gũtirĩ mũndũ wohagĩrwo maturanguro, tondũ we ndarĩ hingo agathiĩ mũgumo-inĩ gũthaithanĩrĩra rũrĩrĩ. Nĩnjugĩte ũguo irĩra iria ciĩ na haha thutha. No mũndũ mũgo nĩathiiaga mũgumo-inĩ ti gũthaithanĩrĩra rũrĩrĩ hĩndĩ ya ituĩka yakinya, na nĩ kwarĩ coro wao maahuhaga nĩ getha marũrũngane. Nĩo maakoragwo magĩthondeka nginyagia mũthaiga wa kũhoreria ndamathia nĩ getha ĩhote kũmunywo rũkore. No ngĩaria ũhoro wa ndamathia-rĩ, Ngwĩciria kĩu nĩ kĩrĩra gĩkoretwo kĩna handũ kĩna bracket. Koguo we ndũgecirie nĩ ndamathia ĩkumĩra yoe kanua karĩa kayo, ĩthamare, ĩcoke ĩhiũrie yumĩre rũĩ, aa. Hau nĩ handũ harĩ kĩrĩra gĩkoragwo kĩhithanĩtio mũno, gĩtangĩarĩrio kĩng'ang'a-inĩ, ona gĩtangĩheo athuri matakinyĩte gĩkĩro kĩna. Mũthuri ũrĩa wĩragwo ndeto ici nĩ Kimi, agaikara nacio ũcio. Koguo ti kĩrĩra gĩa kĩng'ang'a-inĩ kĩa hĩndĩ ya ituĩka, tondũ athuri arĩa tũkĩrĩ nao matukũ maya rĩ, nĩ tũrakĩmona. Ngwendaga gũcoka harĩa hegema-inĩ na rika rĩrĩ. Ũngĩrora wega mũno makĩria, mũthũngũ nĩ oka, Na Chege wa Kĩbirũ hau nĩho okĩire na akĩratha atĩ na harĩa kabere. Na harĩa kabere nĩ aratha auga atĩa? Atĩ nĩ gũgũka mũndũ wĩna gĩkonde kĩerũ, athuri makĩrana mũndũ ũcio nĩma no nginya angĩkorwo ena thahu mũkĩru, tondũ moĩ mũndũ ũronũka gũkũ, mũndũ ũronũka gũkũ ena thahu mũnene mũno, nĩguo wambĩtie kũmũrĩa. Rĩu ũcio arorete kũnyitwo nĩ kĩĩgau kĩrĩa kĩramũrĩa mwĩrĩ, nĩkĩo kĩramũrĩa kĩĩgau. Kwoguo makĩmenya mũndũ ũrĩa wĩ na gĩkonde kĩa mũthemba ũrĩa, thaahu wake nĩ mũkĩru mũno, angĩkorwo anyũgũka mwĩrĩ wothe. Kwoguo-rĩ, akĩra, na ndirenda gũcokera hau ũrathi wa Chege wa Kĩbirũ hau tiho ndĩrenda gũcoka-rĩ, nĩ kũnyitithania ndĩranyitithania ũrathi. Kwoguo-rĩ, Chege-rĩ, nĩ ahotire, kũmenya ũhoro wa kĩrigica kĩa nyoni ĩrĩa, na agĩcoka agĩũka akĩnyitithania na maono marĩa aronio, kana cioneki iria onetio cia matukũ maya, na harĩa rika rĩu rĩngĩokire kũneanĩra ituĩka rĩ, rĩa Mwangi Mũrira Rwamanduti rĩ, nake Nyakerũ rĩ, agĩkorwo nĩaingĩra thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ. Rĩu kuma hau, mũthũngũ ũrĩa okire, okire anyitĩte ibuku rĩa Bibilia na agĩũka ena mũcinga. Koguo atĩ nĩ ũhoro wa Ngai arehe, no ũrĩa oka gwĩka, oka gũthũrima bũrũri atunyane ithaka. Mũthũngũ arĩkia gũka, maũndũ maituĩka, maũndũ ma kĩ makĩharaganio. Marĩkia kũharaganio rĩ, mũthũngũ ageka kaũndũ o kani, athuri arĩa makĩninanĩtio makarora makona mũthũngũ ũndũ ũrĩa eka nĩ ũkĩrĩte wao. Koguo ona amwe makauga atĩa, na mũthũngũ no ta Ngai. Kĩrumi gĩkambĩrĩria kũharũka andũ acio. Nĩkĩo ndĩrenda kũmuonia atĩrĩrĩ, mwĩroreri na mũthikĩrĩria, atĩ mahinda-inĩ maya tũrĩ, ũrathi nĩ gũthiĩ ũthiĩte kũhinga. Ũrathi nĩ mũhingu, ũtigĩtie handũ hanini mũno ũkinyanĩre na ũhinge. Nĩho ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, mũthũngũ oka mũthũngũ oka hau okĩire nĩho ituĩka narĩo rĩarĩ rĩkorwo rĩgĩkinyanĩra nĩgetha mwangi mũrira rwa mandũti acokerie maina tondũ nĩkwaigĩtwo watho gũtirĩ rika rĩngĩ rĩrĩtanagio na rĩtwa rĩngĩ Rĩu nĩ Mwangi anengera Maina, Maina akanengera Mwangi. Mariika makĩrwo gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ magakorwo magĩ, makĩrwo ũyũ nĩ irũngũ, ũyũ nũ, a a, kana iregi matigacokerwo. Rĩu nĩ Mwangi akanengera Maina, Maina agacokeria Mwangi na gũkĩigwo mawatho macio. Tũgĩcoka tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ rĩ, ikereka rĩa gatatũ rĩ, nĩ tũgũkinyũkania na nĩ ngatho. Nĩ ngatho mũno.